Ýewropa gepleýär erkin türkmen radiosy.

Hormatly ildeşler! Biz sizi bu gün Baýram Şyhmyradowyň Geldi Kärizowe ýüzlenmesi bilen tanyşdyrýarys. Adam hukuklary boýunça türkmen Helsinki fondy Geldi Kärizow bilen Ýuliýa Serebriniň Ýutubedäki çykyşlary barada beýanat çap etdi. Men Geldi Gurbangeldiýewiçiň we Ýuliýa Lwownanyň çykyşlaryny kommentirlemekden köp wagt bäri saklanyp geldim. Sebäbi olaryň warsaky derejesindäki çykyşlary adatça öz-özüni paş edýär we olara kommentariý ýazmagyň-da geregi ýok. Ýöne, meniň pikirimçe, Kärizewler indi ýönekeý samsyklygyň tamamlanyp, töhmetiň, kemsitmeleriň, agressiýanyň hem destruktiw öjükdirmeleriň başlanýan araçäginden birçak ýaramaz tarapa ätläp geçdiler. Bu edepsizlikler diňe meniň öz garşyma edilsedi, onda men muňa enteklerem çydardym. Emma welin, indi olar Täjigül Begmedowanyň üstüne-de hüjüm edip başladylar we bu internet giňişliginde gabat gelýän adaty senemeneleriň çäginden çykyp, hakyky konflikti tutaşdyrmaga ukyply hem adamlara anyk zyýan berip biljek derejä baryp ýetdi. Näme üçin? Dogrusyny aýtsaň, aktiw türkmen auditoriýasynyň uly böleginde maglumatlary olara düşünjeli çemeleşmek esasynda kabul etmek, ýagny ýönekeý dilde aýdanyňda tankydy gözden garamak endigi ýetmezçilik edýär. Türkmen okyjylary diňleýjileri we tomaşaçylary haçan-da özlerine internet, telewideniýe we beýleki köpçülikleýin habar serişdeleri çeşmeleri elýeterli bolanda ýetişdiginden köpräk material bilen tanyşmaga ymtylsalar-da, Iş ýüzünde ygtybarly maglumaty informasion zibilden ýa-da adaty ýalan-ýaşrykdan tapawutlandyryp bilmeýärler. Munuň şeýle bolmagyna dogrusy olaryň özünde günä ýok diýse-de bolar. Bu aslynda iň ýönekeý tejribesizlikden bolýan zat. Adamlarda bu zerur tejribäni edinmäge dogrusy mümkinçilik-de üýşüp ýatanok. Çünki bizde ozalky sowet propagandasynyň ýerini SSR ýykylandan soň adamlara hatda demini almaga-da maý bermän, yzysüre Türkmenbaşy arkadagçylyk propagandasy eýeledi. Netijede bu gün diňe bir ýönekeý adamlar däl, hatda intelligensiýa wekilleri-de analiz etmek, deňeşdirmek, umumylaşdyrmak, anyklamak ýaly zatlara gezek gelende bu işe ukypsyz bolup çykýarlar. Bu aýdylanlar birbada çylşyrymly bolup görünse-de, hakykatda ýönekeý. Okyjy, diňleýji, tomaşaçy özüne hödürlenýän materiallarda höwürtgeleýän dürli gapma-garşylyklary görmegi başarmaly. Ýogsa, siziň beýniňizi zäherlejek adam kändir. we şol zäheriň netijesinde siz bir aýlawda waksinasiýanyň erbet zatdygyna-da, dünýäniň jynsy näbelli adamlar tarapyndan dolandyrylýandygyna-da, mobil telefonlaryň iň soňky bäş G nesliniň aragatnaşygyny üpjün edýän demir diňleriň koronawirus ýaýradýandygyna-da, SSRI Dallesiň planynyň ýykandygyna-da we hatda Ýuliýa Serebrynyň adam hukuklary meselesinde nämedir bir zada düşünýändigine-de ynanar ýörersiňiz. Ýa bolmasa ine geliň Geldi Kärizowy alyp göreliň. Biz bu adam barada nämeler bilýäris? Aýdaly, Geldi Kärizow ady giň ýaýran atşynas. Ol ahalteke atlarynyň baş sanyny gorap saklamak we artdyrmak üçin käbir işleri eden adam. Onuň bu hyzmatlary atşynaslykda sözüne ynanyp boljak halkara derejede abraýly adamlar tarapyndan hem tassyklanan we oňa mynasyp baha berlen. Geldi Kärizow adalatsyz suduň karary esasynda türmä atylan we diýdimzor türkmenbaşyçylyk režiminiň pidasy. Bu elýeter materiallaryň esasynda öwrenilen we şol sebäpden hem hakykat diýip hasap edip boljak maglumat. Elbetde, diňe bir materiallaryň hem Geldi Kärizowyň öz sözlerine esaslanyp, biz agzalan meselede ol düýbünden günäsizdir diýip netije çykaryp bilmeris. Emma suduň onuň garşysyna çykaran kararynyň adalatsyz bolandygyna we tussaglykda onuň garşysyna saglygyna howp salýan adamkärçiliksiz hereketleriň edilendigine bar bolan görnetin maglumatlar hem şaýatlaryň gürrüňleri güwä geçip biler. Ine, bar bolany şol. Kim bu ugurda ol hakda artyk zat bilýän bolsa, goý kommentariýlarda ýazybersin. Bu ýerde agyz dolduryp aýdar ýaly başga gizlin syr ýok. Geldi Kärizowyň özem ilki Ýewropa gelen wagtlary, meselem, iki müň on ýedinji ýylda, öz çykyşlaryna şeýleräk girişerdi, sitata, Men Türkmenistandan, men alty ýyl türmede oturyp geldim, sitatanyň soňy. Şol wagtlar ol esasan atlar hem türmedäki ýagdaýlar, ýagny öz bilýän hem baş çykarýan zatlary barada gürlärdi. Şonda onuň gepine gulak asyp bolýardy. Emma ol döwürler haýp indi geçmişe gitdi. Bu gün bolsa biz Geldi Kärizowda indi özüni syýasatdan, ykdysadyýetden, hukuk ylmyndan, etnografiýadan, antropologiýadan, maşgala gatnaşyklaryndan we ýene arwah bilsin nämelerden hünärmen hem aňrybaş ussat saýýan adamy görýäris. Bu adam indi prezidente ýurdy nädip dolandyrmalydygyny, oppozisiýa režimiň garşysyna nähili göreşmelidigini, studentlere nädip miting geçirmelidigini, adam hukuklaryny goraýjylara kanuna nähili eýermelidigini, a maňa bolsa ten-tek, öz kakamyň doglan gününi nähili bellemelidigimi öwredýär. Siz Geldi Kärizowyň soňky iki ýyldaky islendik çykyşyny görüň, şonda siz onuň bu işlere nähili edepsizlik bilen hem gopbam çemeleşýändigine göz ýetirersiňiz. Ol ekrandan ellerini bulaýlap, walalaýlap gygyrýar. Hemmeleri kemsidýär. Adamlaryň üstüne esassyz aýyplamalary ýagdyrýar. Belki, kimdir birine bu çykyşlar ýaraýandyr. Muny hatda akyllylygyň hem mertligiň alamaty diýip kabul edýänlerem bardyr. Hakykatda welin, bu terbiýesiz adamda, bir wagtlar hormatlanan kişide, indi sylagly goja ýaşdan hem alty ýyl türme tussaglygynda oturyp gelenliginden başga hormatlara zat galmady. Geldi Kärizowyň haýýar hem warsaky çykyşlary indi köplenç büs-bütin ýalandan we adamlara hapa töhmetleri atmakdan ybarat. Käte onuň çykyşlary diňe gülki döredýär. Meselem, ol Berdimuhamedowyň maşgalasyna bagyşlan wideorolikleriniň birinde onuň gyzlarynyň, bajylarynyň, giýewleriniň we ýegenleriniň atlaryny buýr ulaşyk etdi. Ol şonda edil ýalta ýaby ýaly, başdan-aýak haýasyzlyk bilen çypdyrdy. Ýaltanmadyklaryň özi bu fakty barlap bilerler. Onuň ykdysadyýet ugrundan lakgyllamalarynyň hem şondan ýerlikli däldigini aýtmagyň geregi barmyka? Özüňiz pikir edip görüň, eýse, onda degişli bilim nireden peýda bolmalymyş? Gynansagam özüni baş syýasatçy hem jemgyýetçilik işgäri diýip hasaplaýan bu şahsyýetiň ýerliksiz akyl satmalary durşy bilen gapma-garşylyklardan hem nätakyklyklardan doly we bu hatalar onuň, dogrusy, durmuş tejribesinden gelip çykýar. Ýöne Geldi Kärizow öz her çykyşynyň aşagynda, Sitata, Aý, sag boluň, Geldi aga, siziň barlygyňyz biz üçin bagt, siz biziň geljekki prezidentimiz diýip ýazýan, Juda ynanjaň, yndyrma adamlardan tapawutlylykda, has taýýarlykly adamlaryň hem bardygyny unudýar. Onda näme, geljekki prezident aga, bu ýerde siz merhemet edip, öz şol saýlawçylaryňyzyň birnäçe sowallaryna jogap beriň. Birinjiden, Berdimuhamedowy başda siziň günäňizi geçmäge, soňam bütin maşgalaňyz bilen ýurtdan çykaryp goýbermäge itergi beren zat nämedi? Ikinjiden, siz aýalyňyzyň dogany Diana Srebrininiň nädip Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedow bilen bir wagtda Russiýanyň Daşary işler ministrliginiň diplomatik akademiýasynda okap bilendigini aýdyp beräýseňiz? Üçünjiden, siz öz ogluňyz Dawudyň, ýagny syýasy repressiýalaryň pidasynyň oglunyň ilki Aşgabadyň atly türkmen-rus mekdebini tamamlap, Soň Ukrainada okap, ýene Aşgabada dolanyp, soňam ýene daşary ýurda, bu gezek hatda Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna okuwa gidip bilşini, goý onuň jany sag, görjewi gowy bolsun, halka açyklap berip biljekmi? Dördünjiden, siz ahyr soňunda özüňize bütin maşgalaňyz bilen bilelikde Ýewropadan gaçybatalga edinmäge ýol açan bir hadysanyň, ýagny Moskwada siziň maşgala agzalaryňyzyň üstüne Türkmenistanyň hilegär gizlin gulluklarynyň işgärleriniň hüjüminiň nähili ýagdaýda bolup geçendigini açyklap bilmezmisiňiz? Bäşinjiden, siz ýene bir zady, ýagny toparlaýyn we öňünden dilleşilen hem jenaýatçynyň jezasyny has agyrlaşdyrýan ýagdaýda bilkastlaýyn adam öldürmäge gatnaşan ýegeniňiziň siz hamana daşary ýurtdan haramdagy aldygyna näletläp otyrkaňyz, arkaýyn Orsýete çykyp gaýdyşyny köpçülige açyklap berip biljek dälmi? Altynjydan, siz öz hukuk goraýjy kärdeşleriňizi satlyk häsiýetlerde we netijesizlikde aýyplamany juda gowy görýärsiňiz. Aýtsaňyzlaň, siz öz guramaňyzyň halamaýan adamlaryňyza kemsidiji lakamlary dakmakdan başga bitiren işleri hem gazanan netijeleri barada halka nämeleri aýdyp biljek? Iň soňunda-da siz öz aýalyňyzdan, mümkin bolsa ekrandan adamlaryň üstüne heňkirmesini bes etmegini haýyş edip biljek dälmi? Birinjiden, gygyrmagyň özi gelşiksiz. Ikinjiden bolsa, gaty gygyrsa onuň niresiniňdir bir ýeriniň ýarylmagy mümkin. Elbetde, siz maňa onsuzam gowy bilýän zatlarymy sanap jogap berjek bolup azara galmaň. Gowusy siz özüňize güp ynanýan sada adamlara jogap beriň. Siziň ekrandan häli şindi öz gaýtalap ýörşüňiz ýaly hakykaty bilmäge halkyň haky bar. Postskriptum, ýagny söz soňy. Ýene bir zat. Siz mundan eýläk masgara bolup ýörmäňde, özüňiziň diktatoryň penjesinden halkara basyşlary esasynda gutulanyňyz baradaky ýaňramaňyzy gowusy ýuka ýürek amerikan zenanlaryna goýuň.